Наада суох мини-театр режиссера Тамара Семенова. Күндү Татьяна Дмитриевна, хоро культуратын дьиэтин наара суох мини-театрын артыыскатын театральнай эйгэ киирэн, араас чаҕылхай роллары оонньоон, бар дьоҥҥун үөрдүбүтүҥ, көтүппүтүҥ сүүрбэ сылынан, көр-күлүү кыымын-саҕын айар киэһэҕинэн Биир идэлээхтэрим, театральнай кэллэктиибим уус-уран комедиятыннас кыттыылаахтара үөрэн-көтөн, дьолбутутуттан сүрэхпит балысхан үөрүүнэн, харахпыт чоҕулуҥнас ууннан туолан, сүһүөхпүт ибигириэр диэри долгуйан туран, ис сүрэхпититтэн тас бэйэбитин холбоон туран, эн үрдүк талааҥҥар сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэбит, хоордьуктаах бэйэбит хоҥкуйабыт, күөмэйбит муҥунан дьоро киэһэҕэр уруй-айхал этэбит! Сүүрбэ сыл эттэххэ эрэ дөбөҥ, тапталлаах кэргэҥҥин, түөс-сүрэҕиҥ чөччутун оҕолоргун, эһээхэй сиэҥҥин киэһэ аайы буолар репетицияҕа, концертарга ытаппытынан кээһэн туран, дьиҥнээх кытаанах сүрэхтээх, бар дьонуҥ туһугар ыалдьар буолан, бу маннык талааҥҥын үрдүк кирбиини ыллыҥ. Эйигиннэн биһиги киэн туттабыт, эйигин биһиги эдэрдэргэ холобур оҥостобут. Инникитин даҕаны бу билиҥҥи курдук эстибэт эрчимнэн мэлдьи үөрэ-көтө сырыт, сонунтан сонун оруолларгынан бар дьоҥҥун үөрдэ тур, дьиэҕэр-уоккар дьоллоох-соргулаах буол диэн алгыыбыт. Итинник этэн туран үөрүүбүтүттэн харахпыт уутун туора-маары соттон баран сахалыы барылаччы сыллыыбыт. Уонна театральный коллектив Хора сырдыкаатын коллективын аатыттан бэлэхтэтин туттарбытын көҥүллээн. Итинник этэн туран биһиги Татьяна Дмитриевнаҕа сүүрбэ сыллаах айар киэтинэн көр күлүү кымын саҕан диэн букулета тахсыбытынан Илиитэ илиттин яардылаан туран туттарабыты көҥүллээн. Ырыаннан тойугунан уусуран самодеятельность кытылаатырын ааттарыттан эҕэрдэтин тириэрдэр Александр Филиппов.

бэйэбит нэһилиэкпитигэр араас өрүттээх үлэни ыытар, ону сэргэ дьиҥ кэмитиэппит председателэ Тимофеева Тамара Елисеевна Дети Саха Азия истипендиатката буолбутунан биһиги киэн туттабыт. Ону сэргэ бу Тамара Елисеевна бүгүн уолун сыбаайбата ыал буолар кэрэ киһитэ буолар буолан ороһуга барбыта, онон кини дьиэ кэргэттэрэ эмиэ биһиги бу уолун кийиитин өссө төгүрүтүүтүгү сиҥник бу дьиҥ кэмитиэт эҕэрдэлиибит, Итинник этэн турарыммыт Жен кэмитиэт аатыттан эҕэрдэ тыл бэриллэр Жен кэмитиэт чилиэнигэр Чурикова Зинаида Николаевнаҕа. Чэ, үтүө киэһэннэн күндү биир дойдулаахтарбыт. Онтон эһиги биигини, Таня Викини олох билэр буолуохтааххыт. Кини Бэстиинэптэргэ улахан кыыстара, мин уоллаахтарга улахан кыыстара биирдии ыһыларыттаах төрөөммүт биир хордоойго үөскээн, Баччаһааспытыгар дылы дьэ илин-көлүн түсүһэн батыаккалаан илдьэбит. Ол курдук онтон оскуоланы эр-биир биир сыл оттон мин уруттаан бүтэрбитим. Онтон пиэрмэҕэ үлэлээбиппит. Онтон остолуойга бэкээннээҕи дьэ күн бүгүҥҥэ дылы ити сылдьабыт. Уонна тыл бэйэбитин үөрүүбүтүн, хомолтобутун тэбис-тэҥҥэ үллэстэн, хайдахтаах да үлэҕэ ыарахаттары көрүстэхпинэ, кыырсаары да гыннахпына, таанньык үлэ аллаһыттаҕына, ону кытта бүтэ аҕалабыт. Уонна оттон Кини киһи да быһыытынан үчүгэй, ийэ да быһыытынан табаарыс быһыытынан саамай күндүтүк саныыр дьүөгэбит буолар. Онон мин киниэхэ бары үчүгэй баҕанан тураараммын Жен кэмитиэт аатыттан эҕэрдэбин тиэрдэбин. Күндү Татьяна Дмитриевна, эйигин сүүрбэ сыллаах айар киэһэҕинэн үс сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит. Эн эйэҕэс мичээриҥ, үтүө-санааҥ саппаҕырбатын, уйан-дууһаҥ кырдьыбатын, доруобуйаҥ айгыраабатын, бар дьоҥҥун үөрдэр-көтүтэр айар салааныҥ аһылла туруохтун! Эйигин таптыыр, өйдүүр, өйүүр дьиэ кэргэттэргэр баҕарабыт үтүө доруобуйаны, дьолу-соргуну, саргылаах саастан, үгүс үөрүүлээх күнүнэн, уһун уруйдаах олохтон диэн алгыспытын аныыбыт. Эҕэрдэни кытта Жен кэмитиэт уонна бэйэм итии-истиҥи эҕэрдэбин тиэрдэбин. Улуустааҕы дьахтар комитетин аатыттан эҕэрдэни тириэрдэр Алла Сибеловна Григорьева. Миэхэ тобу сорудахтаабыттара. туох улуустаах дьахтар сэбиэттэн онон билигин махтал суруктарын ааҕан биэрэрин көҥүллэ. Ытыктабыллаах Татьяна Дмитриевна, эйигин сыанаҕа тахсыбытыҥ бар дьоҥҥун абылаан үөрдүбүтүн, көтүппүтүҥ сүүрбэ сыллар аналлаах айар киэһэҥ, дьоллоох дьоро күнүҥ үүммүтүнэн итиитик истиҥник Үөһээ Бүлүү улууһун дьиэ кэргэн управлениетын аатыттан эҕэрдэлиибит. Биһиги эн түөрт оҕо амарах ийэтэ, биир сиэн тапталлаах эбэтэ буоларгынан Дьиэтээҕи түбүккүн баардык ымакка, дьон-сэргэ ортотугар сылдьаҥҥын, дьонуҥ убаастабылын ылаҥҥын үтүө санааҕынан, амарах сүрэххинэн, бараммат талааҥҥынан улууһуҥ иһигэр, Бүлүү зонатыгар Саха Республикатыгар тиийэ көр-күлүү фестивалларын лауреаттарын үрдүк аатын ситиспиккинэн киэн туттабыт. Көр-күлүүнү көҕүлүттэн ылаҥҥын, олох учурдарын ойуулаан, көрдөөх уобарастар айаҥҥын, күлбүт-үөрбүт көрүҥүҥ дьон-сэргэ сүргэтин көтөхтүн, түс, тустаах дьону дууһатын, тус бэйэҕэр айар талааныҥ арыллан истиҥ, улуустааҕы дьахталлар сэбиэттэрэ председатель Татьяна Михайлова. Ырыаннан эҕэрдэлиир Индира Федорова.

Улуустаах культура отделын аатыттан эҕэрдэтин тириэрдэр культура отделын специалиһа Григорьева Алла Семеновна. Тахса-тахса ааҕын ыйыахха Ытыктабыллаах Татьяна Дмитриевна, Үөһээ Бүлүү улууһун култуура управлениета эйигин бар дьону үөрдөрү күүтэр Идэҕинэн сыанаҕа тахсыбытыҥ сүүрбэ сылын туолар кэрэ бэлиэ күҥүнэн урааҥхай омук уруйунан уруйдуур, саха омук саргытынан айхаллыыр. Эн өр сылларга култуура эйгэтигэр бэриниилээх көмөҥ, кыттыһыыҥ, үчүгэйи кэрэни түстээһиниҥ биһигини мэлдьи үөрдэр. Эн уусура самодятельнай сайдыытыгар киллэрсибит кылаатыҥ улахан, ону биһиги өрүүтүн үрдүктүк тутан сыаналыыбыт, үс сүрэхтэн махтанабыт. Эн үтүөлэриҥ ылыллыллыбат дириҥ силистээхтэр, бэйэҥ таптыыр Хороҥ сиригэр минньигэстэн минньиэски лиэптээх Петр быһыытынан, түөрт оҕо күҥкүбэй тапталлаах ийэлэр быһыытынан убаастабылга сылдьаҕын. Күндү Татьяна Дмитриевна, эн кулууп сценатыттан сүүрбэ сыл устата дьону-сэргэни күүллэрэн, биһирэтэн кэллиҥ. Бэйэҥ дьиктилээх искусствоҕар элбэх киһини уһуйдуҥ, үөрэттиҥ. Ол барытын. Ол барытын иһин эйиэхэ барҕа махтал, эн олоҕуҥ, эн көрүҥнэриҥ, эн талааныҥ мэлдьи дьоҥҥо-сэргэ, дьон-сэргэ туһугар ананнын, сырдыгы-сылааһы сыдьаайдын, доруобай, чэгиэн-чэбдик буол, дьоллоох буол. Уонна бэйэбит сэмэй бэлэхпитин туттарар.

Таня диэн ааты иһиттэхпинэ өһүгэҕим улаханнык долгуйар буола сылдьан эһиги бэйэҕит билэҕит бу сааһыран ыал эбээтэ буолан олорор дьахтара диэхэ ханна эрэ киһи тыла барбат чүөсэнин ыал эбээтэ буолбут киһини Таня диэри бу эһиги чахчым Орон нэһилиэгин олохтоохторо көрөөччүлэр Эһиги улахан тапталгыт, ытыктабылгыт, убаастабылгыт бэлиэтэ. Таня биһиги көрсө биһи манна көрсөн оонньообуппут. Мин манна аҕабын тоҕус сыллааҕы кэлиэхпиттэн онтон бэттэх Таняны көрдүм даҕаны үһүрэҕим муостаҕа талыбын гына түһүм. Туохта сырдаан үһү, билиибин, таптыыбын. Хайдах таардыбын холостуу сылдьаммын эрсэ сатаабытым.

куруук маннык санаатын түһэрбэккэ сылдьарыгар сүрэхпиттэн баҕарабын уонна бу үөһээ бүлүгү уоссанан маннык нэһилиэнньэттэн оонньуур дьоннор ортолоруттан туох да үрдээх улахан авторитетынан туһанааччы киэҥник биллэр Татьяна Кондратьева диэн буолар үөһээ бүлүгэ бу хоролор оонньуу киирэр буоллахтарына Кондратьева диэн били сүөсэлэрэ киирэр үһү дуо оонньуур үһү дуо диэн эрдэттэн ыйыталаһыы буолар Уонна бэйэҕит анаан көрүҥ, бу соторутааҕыта Үөһээ Бүлүүгэ уонна Маркус кулуубугар иккитэ киирэн оонньоотулар. Онно Маркус кулуубугар бастакы сылдьыбыт дьоннортон бэрт элбэх дьайыы иккиһин аҥардас Кондрачевары оонньуурун көрөн күлээри-үөрээри Куораны кулуубугар эмиэ кистээн сырдаах элбэхтэһи көрбүтэ. Аҥардас бу даҕаны туоһулуур кини чаҕылхай талаанынан дьонун сэргэтин үөрдэрин уонна куруук үөрдэһэллэригэр баҕарабын уонна бэйэбит сэмэй бэлэхпитин бу хоппуоскалаах хоро күүһэ диэммин ыалтан умналаан тураммын үлэтэ суохха иһи быһыытынан бу электричество хобордо ааҕабын баһааты туттарабын роман эҕдэлир мария федорова

Татьяна Дмитриевна эҕэрдэни ыраах чугас сирдэтин атахтарбыт доҕотторбут үгүстэр онон бу киэһэни быһа олорор буолуохтааххыт.

Хоролор биһиэхэ Николай Гаушев юбилейа буолар, онно тиийиэхтээхтэр. Онон Таня тооннай бэсээт тиийиэхтээх, олохтоохтор эппиттэрэ ол биһи бэлэхпитин көрбүт, биһи көрбөппүтүгэр туттарыма, ол миэстэтигэр туттарыахпыт диэбиттэр. Оттон бу бэйэм аахпытым бу бастакы үлэбин туттарабын. Салгыы эҕэрдэ тыл бэриллэр Куорумҥа сынньалаҥ киинин народнай театрын режиссерыгар Борисова Татьяна Семеновнаҕа Күндү Хоро нэһилиэгин олохтоохторо уонна бу Нара Хуох мини-театр саамай сүрүн киһитэ, мин бэйэм ытыктыыр, сүгүрүйэр киһим Татьяна Дмитриевна. Эн бу дьоллоох дьоро киэһэҕинэн ис сүрэхпиттэн долгуйан үөрэн тураммын итиитик истиҥҥэ эҕэрдэлиибин. Биһиги үөһээбиттээх народнай театр коллектива Наара Уох бу хоротооҕу Наара Уох мини-театры кытары алтыһан кулууп бииргэ үлэлиибит. Бэйэҕит даҕаны көрөргүт буолуо, манна улахан көргүлүү киэһэтэ буолла даҕаны куруук сыл аайы постоянно манна кэлэбит. Хас биһиги манна кэллэхпит аайы бу Наара Уох мини-театр саҥаттан саҥа, сонунтан сонун наһаа интэриэһинэй сценкаларын, сценировкалары, араас көрдөөх ырыалары таһаараннар дьону сөхтөрөллөр, биһиги эмиэ өһүйдээҕин кэтэһэбит сонуннары. Олор барыта саамай төһүү киһилэри, киһилэринэн бу эһиги негатер олоро Татьяна Дмитриевна буолар. Кини курдук чаҕылхай талааннаах, кини курдук итигирдик сылайары билбэххэ сыанаҕа сүүрбэ сылы быһа дии диэн Сүрдээх улуу дьол, улуу, улуу дьол буолар. Сыана сыдьар диэн сүрдээх ыарахан үлэ. Эһи көрдөххүтүнэ манна сыаната хампаанньа иһигини күллэрэр үөрдэр. Ити элбэх бэлэмтэн, сыраттан, дьиэтээҕи үлэни барытын умнан туран бэйэтин талаанын эһиэхэ бэлэхтиир. Онон кинини таптаан, Таанньаны таптаан, убаастаан уонна кини талааныгар бары сүгүрүйэбит. Уонна мин бэйэм Норуонай театр аатыттан бу кып-кыра курдук да буоллар алдьархай сүрдээх сыаналаах бэйэм бэлэхпин туттарыахпын баҕарабын. Сыанааһы дьэр киһиэхэ наада буолуо диэн мин Грим, Фарик уонна те кыра бу сыанаа туттуллар туохтара барытын аҕалбын. Онон мантыгайбын Тааньаҕа бэлэхтиим уонна мен бир тапталлаахпын Тааньябын һыллыыбын. Иккиэн Тааньялар Икки Таанялар, Куорамыкая культура киинин коллектива Татьяна Дмитриевнаны эмиэ биһиги курдук үөрэн-көтөн туран, кини талааныгар сүгүрүйэн туран, бэйэтин сэмэй бэлэҕин эмиэ туттарар баһаалыста. Реннан эҕэрдэлиир Трофим Миронов

Драмкузовоҕун салайааччытыгар Евдокия Иванова Александра Даниловна. Мани.

Айар үлэм сүүрбэ сыла туолуутунан итиитик истиҥник сүгүрүйэн тураммын эҕэрдэлиибин. Хаһан баҕарар бу талааммын түһэн биэримэ, куруук үөрэ-көтө ырыт, доруобай буол, өссө да элбэх айымньылары айаҥҥын, биһиги кырдьаҕастары үөр-көтүт уонна дьоллоох доруобай буол. Эн алаһа дьиэҕин иһэ куруук ырыа-тойук, дьол-суоргу аргыстастын. Һидигирдик этэн тураммын Эйиэхэ бииргэ оонньообут, көрүлээбит дьоннорум ат дьиэ кэргэттэрин аатыттан сэмэй бэлэхпин туттарабын. Биһиги Хандыгас Таанньабыт куруук үөрэ-көтө өрүт, биһигини үөрдэ-көтүтэ тур диэн алгыыбын. Салгыы эҕэрдэ тыл бэриллэр, Хорос кут орто оскуолатын Сэһэн Сэпсэр театральнай куруһуок салайааччытыгар Евдокимова Александра Даниловнаҕа, Наара суох хоро сынньалаҥ культуратын сынньалаҥын киинин иһинэн тэриллибит Наара суох мини-театр артыыскатын биһиги Сэһэн-Сэттэн улахан эһиийбитин Татьяна Дмитриевнаны кэрэ эйгэтигэр сүүрбүт-көппүт, сүүрбэ сыллаах үбүлүөйдээх киэһэҕинэн итиитин истиҥник эҕэрдэлиирбитин көҥүллэ. Баҕарабыт киэн саала болҕомтотун сатаан тардан, тыыннаах тылынан саҥарар, көрү-нары көҕүлүттэ тутар коллегабытыгар, оҕо аймах итии тапталын иҥэринэн өссө да өр сылларга өлүөр-сөлүөр, үөрэ көтөлөрөөн үрүлүтэ тулаҕын иэксит ийэ кэриэтэ арылыта сырдата сырыт. Бу сыылар усталарыгар эн көрөөччүлэргэ элбэх үөрүүнү-көтүүнү бэлэхтээтиҥ. Биһиги сылайары сынньанары билбэккэ оонньообут уобарастаргын уобарастаргынан сиэн тутталыы уонна сыанаҕа эн курдук иэйиилээхтик чаҕылхайдык оонньуурга дьулуһабыт. Баҕарабыт эйиэхэ уонна эн дьиэ кэргэҥҥэр кытаанах доруобуйаны, дьолу-соргуну, өссө даҕаны саҥаттан саҥа сонунтан сонун уобарастаах айымньылары айымньылары айаргын күүтэбит. Эн айар үлэҥ сэмэй бэлэҕинэн көрөөччү үрдүк сыанабылаан, айан таһаарар саҥа оруолларын буолуохтарын. Дьэ, эҕэрдэни кытта диэн тураллыт. Эйиэхэ Алексей Павловы кытта түспүт илии баттааһыннаах мөссүөммүтүн туттарарбытын көҥүллэ. Сэһэн сэттэ грамматическай бөлөх оҕолоро. Уонна билигин Татьяна Дмитриевна таптаан көрөр Беня Тимофеев уонна Ваня Касьянов толорууларыгар цирка, чээбий уонна чааҕый. Ой-ой-ой!

Бу оскуола театральнай коллективte оҕолорун көрүгү курдук уонча уолаттар дьарыктаналлар. Ону сэргэ театральнай коллективтэ сылтан сылын аайы иккилии-үстүү киһинэн эбиллэн, Билигин от ычча киһиэхэ тиийэ үүннэ. Бу оҕолортон билигин тэлги ылбыппытыгар оскуола оҕолоро уонна саҥа эдэр ыччаттар тахсан эрэр талааннар Татьяна Кондратьевна сүрдээҕин сөбүлүүллэр, кинини кумир оҥостоллор, кини оонньуур оруолларын сүрдээҕин сөбүлүүллэр. Ону сэргэ бу оскуола оҕолоро Татьяна Кондратьеваны кытта сценаҕа бииргэ оонньуулларын чиэс, бочуот курдук саныыллар уонна элбэххэ үөрэнэллэр. Билигин эҕэрдэни тириэрдэрб Татьяна Дмитриевнаны кытта бииргэ үөрэммит Тимофеева Нина Никифоровна. Күндү хор олохтоохторо уонна бары манна мустан олорор Таанньа үөрүүтүн-көтүүтүн тэҥҥэ үллэстэ кэлбит ыалдьыттар! Эйигин бары Дааны Тааньаны убаастыыр, Тааньа талааныгар сүгүрүйэр буолан бары даҕаны мустан олордоххут. Тааньаны икки тон биир хордоҕойго, биир уулуссаҕа оҕо сааспыт дьэ тэҥҥэ ааһан, оскуолаҕа ити эргэ оскуолаҕа тон биһиги дьээбэбит-хоороҕут араас да истиэнэлэргэ хороҕо сурулла хаалбыта буолуо. Дьээрэни хообону булут оттон мин тигэн оҕолору кэбистэхпинэ Таанньа ону толорооччу быһыытынан сылдьааччы инньэ гынан дьэ Таанньа дьонуттан элбэхтэн өҥүллэн учууталлартан элбэхтэн өҥүллэн муннукка араас хаамай элбэхтэ турбут киһи отон дьээрэни хообону төрдүн оҥорон баран мин буоллаҕына бу туох да буруйга сэмэҕэ иҥнибэккэ хаалааччыбын

Отторуовканан биһиги хороҕо да, балыга да үөрэн үөрэнэ сылларбытыгар концертка элбэхтик кыттар этибит. Таанньа онно постоянно ыллааччы уонна оттон тэйэн-тэбэн үҥкүүһүт эрдэ буоллаҕа дии. Ол гынан хаһан да кини сыанаҕа бу дьэ сыаҥкалаан эрэрин биһиги отой да көрбөтөхпүт. Таанньа дьэ сыаҥкалыыр үһү диэни истэн баран мин дэ сүрдээҕин соһуйбутум. Онтон дьэ хотой

Таня кытта диэтэхпинэ оттон кытын мин даҕаны эһиги даҕаны алҕаһаабаккыт буолуо ол даҕаны быһыытынан эһиги манна бары мустан кинини кини талааныгар сүгүрүйэн сүгүрүйэр буолан бары манна кэлэн олордоххут Таняны кытта оттон далырга үөрэнэр кэмнэрбитигэр тохсус

уонна таанньы сыанан наһаа дьоллоох киһи. Кини кэргэнигэр, дьиэтигэр-уотугар табыллан олорор буолан, бу курдук хас киһи аайы да эрэпэтииссийэҕэ, ити мин кинини кытта ыаллаһабын, биһилиэннэн кинилэри кытта ыаллаһабыт онон кини кини үлэтин да хороҕо сырдык, кинилэргэ сэтэнньи үлэлиир дьоннор уонна араастан мин билэрим буолуо.

дьон норуот иннигэр таҕыста диэн. Ыам Таанньа, эн талааныҥ күннүү сыдьаайдын, сулустуу чаҕылыйдын, ыалдьыма, доруобай Үөрүүлээх күн күнэтэ айманнык түмсэн мустан Таанньаны чиэстии буолбатахпыт. Төһө даҕаны түөрт чаас олордор сылайдаргыт хаста-суохта таһынан иһэргитин көрдөһөбүт. Билигин Хоропууска аатыттан эҕэрдэлиир, ону сэргэ бу өр сылларга бу Хоро нэһилиэгэр бииргэ олороннор дьүөгэлии буоланнар, биир тэрилтэҕэ өр сылларга үлэлээннэр, ону сэргэ биир самодеятельноска өр кэмҥэ кыттаннар, бу Таняны кытта бииргэ сылдьыбыт коллегатыгар Нина Васильевна Ивановаҕа эҕэрдэ тылы этэргэ тылы биэбит. Күндү дьыалабытын Таняны

Хоро кулуубун мини-театрын сүрүн артыыскатын көрдөөх-нардаах аҕа табаарыспытын истиҥ эдьиийбитин, кутура эйгэтигэр сүүрбэ сыл устата үлэлээбит юбилейгынан Дьулуур ыччатын сүүйдэ итиитик-истиҥник эҕэрдэлиир. Баҕарабыт эйиэхэ күн сирин сүөтүн, кырдары билиммэккэ, ыарыылы алларбакка,